میلہ تقریبا تھکا ترٹݨ دو ویندا پئے اوں ویلے ہلاوݨ ذرا اوکھا وی ہوندے چلو موٹیاں موٹیاں کجھ گالھی ایویں کریندے ہیں جٹا کے حساب نال سمجھن جاں اے بجٹ دے اتے جیڑی پریزنٹیشن ہے جیڑی ایندی ونڈ ہے یا جڑا تہاڈا حصہ ہے اوندے وچ جیڑی اہم ترین گال ہے او اے ہے کہ اے بجٹ دی ونڈ غیر انسانی ہے ساکوں انسان وی نی سمجھا ویندا پیا۔ ایں طرح دی تقسیم انسانیں دے نال نئیں کیتی ویندی۔ بھلا اوندے اگر اعداد و شمار دے نال ہی گالھ کریجے کہ تہاڈے یونیورسٹیز دا ڈویلپمنٹ دا بجٹ لکھیں روپیں وچ اے۔ میں۔ پنجاب گورنمنٹ کوں مریم کوں چیلنج ݙینداں کہ دنیا وچ او انجینئرز ڳول آوے جیڑھی چار بائی چار دی لیٹرین ساکوں لکھ روپے نال بݨا ݙیوے اے غیر انسانی سلوک اے ہیلتھ دے بجٹ کوں ݙیکھوں اوندے وچ اج تساں اتھاؤ سارے بندے میں اگر کوڑ مریندا کھڑا ہوواں۔ ہکو ہسپتال اے نشتر اوندے وچ کاری ڈور اچ لوک آپنی تڈی جیرھی گھروں چاہمدن اوندے وچ ستے پئن۔ جیرھا آپنی تڈی دے اتے کاری ڈور اچ ستا پئے اے انسانی ونڈ نئیں اے انسانی سلوک نئیں۔ ایں بجٹ دا سب کن اہم جیرھی گالھ اے اوہ اے کہ ساڈے نال ساکوں حالی تک ایں ملک دے وچ انسان سمجھا ہی نی ویندا پیا۔ غیر انسانی سلوک کتنا عرصہ مزید اساں برداشت کریسوں۔ پاݨی دی جیڑھی چھوٹی موٹی ڳالھ تھیندی پئی ݙو ہزار ٻاوی دا جیڑھا کوہ سلیمان دا فلڈ ہئی اوندے وچ چشمہ نہر ترٹی ہئی۔ ݙو ہزار ٻاویھ کنیں ݙو ہزار پنجویھ تک چشمہ نہر دی مینٹیننس نہیں تھی سڳی، اڄ وی تونسہ دے وچ ہک کیوسک پاݨی کائنی آندا پیا اے ریکارڈ دے اتے ہے، پچھلے چار سال کنیں چشمہ نہر اچ پاݨی کائنی، پچھلے سال چوی دا مر کے اتھاں سٹھ کروڑ آبیانہ اگاڑے۔ پولیس دی تݙ دے اتے سٹھ کروڑ آبیانہ اگائیڑے نے تے چشمہ نہر دی مینٹیننس کیتے بجٹ رکھے نے ݙاہ کروڑ۔ ݙیڈھ سو کلو میٹر نہر ترٹی لاتی ہے ݙاہ کروڑ کھالا نہیں بندا۔ انہیں دے جتنے تک غیر انسانی پہلو ای بجٹ دا نہ ڈٹھا ویسی اور ایندے اتے کچھ کرن جو کہ اساں کہیں نی سے تے اے سارا اساں پتہ کیا آدھے کھڑے ہیں کیا ڈیمانڈ کریندے کھڑے ہیں ساکوں تو بندہ نی سمجھن کیتے تیار آخری میری میں کیونکہ تھکے بیٹھے سن دوست ایک سجیشن ہے کہ اے جڑی پریزنٹیشن ہے لوک سانجھ اگر فنڈ ریزنگ چندہ کٹھا کر کنے ایندی پبلیکیشن کرے، ایکوں وسیب اچ وڈے پیمانے تے تقسیم کیتا ونجے اور ایم پی اے کوں ریکویسٹ کیتی ونجے اے کاپیاں پنجاب گورنمنٹ دے جیرھا سیشن چلدے اسمبلی دا اوندے اچ ونڈیاں ونجن اور انہاں دے منہ تے ماریاں ونجن پنجاب پیندے تے میں انہاں لفظاں نال اجازت۔